Fy enw i ydi Rhodri Owen, dwi'n byw ac yn gweithio yma yn Sbyt Ifan. Hwn di'n ngweithdy fi. Dwi'n creu dylunio a chreu dodrefn yn ogystal â phetha celf sy'n mynd i oriela, um, stwff fideo. Oedd yr un dwytha nes i yn ymwneud efo bandits a El Bandito a'r Eslo felly, a hanes um, Sbyt Ifan a Nant Conwy. Atgof gynta i o gelf dwi'n meddwl ydi yym o' 'na lun paentiad o ryw fath ar wal yn yym yn llofft i lle o'dd 'y nghryd i. Llun oedd o o yr anifeiliaid yn mynd ar Arch Noa. O'dd o'n lun eitha tywyll, o' 'na wbath eitha sinister amdano fo. Do'n i wir ddim yn licio'r llun 'ma. Un o'r artists sy 'di ysbrydoli fi yn sicr ydi y cerflunydd John Miro Morris, y diweddar John Miro Morris bellach. O'dd o'n gneud busts o bobl fel Gerallt Lloyd Owen ac ati. Ond heblaw am hynny o'dd 'i be' o'dd yn alw'r weledigaeth Geltaidd 'ma lle o'dd o yn creu cerflunia' o gymeriadau o'r Mabinogi ac syniadau eraill. Dwi meddwl bod o fatha bod o'n perthyn i'r peth a bod y peth yn rhan ohono fo a bod yr egni a'r ysbryd yna'n dod drwyddo fo 'lly. Dwi'n meddwl bod dylanwad John ar yy cadair Steddfod Sir Fôn yym mae'n sicr yn eitha amlwg ŵan dwi'n sbio arno fo a t- mae'n ddylanwad uniongyrchol 'swn i'n ddeud hefyd. Wel ie, da i'n gofyn hynny, gofyn hynny fi'n hyn yn ei tamol, ddweud gwir. Dwi'n meddwl bod yna le i ddeud rhywbeth mewn gelf. Mae yna le i fynegu dy hun. Dwi wastad wedi bod yn tynnu lluniau, neu dwdlan, neu creu pethau, jyst smera, chwarae fo bethau. Felly dwi'n meddwl bod o jyst yna fi wneud bethau felly de, a creu pethau, meddwl am bethau mewn ffordd bach yn wahanol. T'mo' ma' pobol yn yr wythdegau'n tyfu fyny neu'r nawdegau pan ti pan o'n i'n gor'o' ella chwilio penderfynu be' ti'n mynd i neud ar ôl gadal ysgol math o beth. Unrhyw beth creadigol o' chdi isio neud o'dd o'n ca'l 'i sort of bwshio i'r ochor oherwydd nad oedd o ddim yn mynd i neud pres i chdi 'de? A ma' siŵr ffor dwi'n neud o ma' siŵr bod o'n iawn. Do'n i'm yn mynd i fynd i neud byd arall 'de do'n i'm t'o' do'n i'm yn mynd i fod yn ffarmwr do'n i'm yn mynd i fod yn

Dwi, dwi'n eitha licio'r ffaith bod fi'n dysgu rhywbeth hir dymor. Um, wneud gymryd... Wel, wneud o gymryd yn hir iawn i ddysgu. Hynny ydy, dwi'n gwybod beth dwi'n wneud, a dwi'n gwybod beth dwi'n licio wneud. Ond mae jyst gymaint o stwff ti'n dysgu drwy'r adeg, da. Mae yn ddydd braf o Awst tu allan. So dwi yn licio mynd i'r mynyddoedd, dwi licio mynd at yr afon, dwi licio mynd i'r coed a um, hefyd i Ben y Migrins yma ar yr um, mawndir uh, sydd yn eitha eang a mae bobl yn ddisgrifio fel spars moorland pan ti'n darllen am pethau yma. Mae o, ond mae yna lot fawr iawn mwy o bethau yna i'w gweld a hanes a ballu jyst yn gor'o' sbio ar fap rili efo'r enwa' petha felly sy'n ysbrydoli fi ar hyn o bryd a rhyw hen hen dai a ballu. Yy 'lly ma'n ddiddorol iawn yym so dwi'n gobeithio medru creu rhyw fath o arddangosfa rywbryd yn y flwyddyn nesa yn dod â'r stwff 'ma i gyd at ei gilydd. Ia so dyna fo dwi'n me'wl. Yy galwch heibio dwi 'ma yn Sbyty Ifan.